Үтүө күнүнэн күндү төрөппүттэр уонна оҕолор! Бүгүн мин эһиэхэ остуоруйа кэпсиэҕим Владимир Сутеев-Харыйа бары болҕойон истэбит. Сарсыарда оҕолор турбуттара Саҥа дьыл буолара биир хонох хаалбыт. Кинилэр харыйалара суох эбит. Хантан харыйалабытый диэн толкуйга түспүттэр уонна тымныы оҕонньорго сурук суруйбуттар. Дорообо тымныы оҕонньор, баһаалыста биһиэхэ харыйата бэлэхтээ. Биһиги ону оонньуур оҥорон киэргэтиэхпит, сурукпутун хаар киһиннэн ыытабыт. Уонна таһырдьа тахсаннар сүр түргэнник хаар киһини оҥорбуттар. Бэргэһэлээн, харахтаан, муруннаан, илиитигэр суруктарын туттаран баран дьиэлэригэр тарҕаспыттар. Хаар киһи толкуйга түспүт. «Хантан мин бу тымныы оҕонньору булабыный?» Чэ бэйи ойуурга баран көрдүөххэ диэн баран ойуур диэки баран истэҕинэ Бобик сырсан кэлэн эмиэ бассыбыт. Ол курдук иккиэн айаннаан иһэннэр куобаҕы көрсүбүттэр. Куобахчаан, тымныы оҕонньор ханна олорорун билэриҥ буолаарай? Суох, суох, мин ыксаан иһэбин. Сахал миигин сырсар диэн баран ойуур диэки ойо турбут, ону сырсан Бобик эмиэ ойуурга барбыт. Хаар кыыс оҕотоһон айаннаан истэҕинэ, күүстээх тыал түспүтүгэр ыһыллан хаалбыт. Хаарга бэргэһэтэ, муруна уонна суруга хаалбыт. Саһыл кэлэн манна баарын миигин куобаҕы сыссарбар ким мэһэйдээбитэй диэн арай хаарга сурук сытарын ылан Һэ, бу миэхэ наада буолуо диэн баран илдьэ барбыт. Буобик сотору булан баран төннөн кэлэн хаар киһини көрдөөбүт. Арай хаарга бэргэһэтэ муруна сытар эбит. Ону көрөн Буобик аймаммыт уонна ытаабыт. Ол ытыылар ордоҕуна кыыллар кэлэннэр «Буобик, ытаама!» Эн биһигини уонна сырсыма, биһиги эйиэхэ көмөлөһүөхпүт диэннэр хаар киһини оҥорсубуттар. Бэргэһэтин кэтэрдэн, мурунун олордон бараннар «Ээ, эһэҕэ бараһыт диэххэйиҥ, эһэ тымныы оҕонньор ханна олорорун билэрэ буолуо» диэннэр эһэҕэ барбыттар. Өр тоҥсуйаннар эһэни угуннарбыттар. Эһэ туран кинилэри тымныы оҕонньорго илдьибэт. Ол баран иһэн эһэ ыйыппыт: Хаар киһи суругуҥ баар дуо? Оо, суругум сүтэн хаалбыт дии, диэн хаар киһи аймаммыт. Хар, хар, сурук миэхэ бар диэн арай тураах тиийэн кэлбит уонна кэпсээбит. Кини көтөн истэҕинэ саһыл суругу тутан иһэр эбит, ону бөрө көрсөн Суругу былдьаһан охсуспуттар. Ол охсуһа сырыттахтарына, суруктара хаарга түспүтүн тураах ылан илдьэ кэлбит эбит. Кыыллар тымныы оҕонньорго тиийэн кэлэн суруктарын биэрбиттэр. Ааҕан баран «Оһоһо, хойутаары гыммыккыт» диэн тымныы оҕонньор эппитигэр кыыллар көрдөспүттэр. «Тымныы оҕонньор, биһиги хаар киһиэхэ көмөлөһүөхпүт, Харыйатын быһан аҕалбыттар, салааскаларын лассыбыттар, хаар киһи харыйатын салааска оҕосоһон дьиэлээбит. Түүнү быһа айаннаан дьиэтигэр кэлэр кэлбит. Сарсыарда оҕолор туран түннүгүнэн көрбүттэрэ, хаар киһилэрэ турар, суруга суох эбит, арай аттыгар Лаглайбыт кэрэчээн харыйа баар буолбут «Оһоо, оҕолоор, остуоруйа мин истэн үөрдүгүт ээ, аны сотору мин эһиэхэ тиийиэҕим, хоһооҥҥутун ырыаҕытын үөрэттигит, үөрэтиҥ, чэйиҥ оҕолор көрсүөххэ диэри сотору тиийиэм»